Här President, d'Chamber schaaft mat dësem Text déi gesetzlech Grondlag, fir datt den Entretien vun dem ëmstriddene Militärtransporter A400M eis an den nächsten dräi Joerzingten insgesamt 420 Milliounen Euro kaschten däerf, dat Ganzt indexéiert op den Oktober 2017. An derbäi kënnt dann och nach e gudden Deel TVA. De Kauf vum Militärfliger selwer huet schonns knapp 200 Milliounen Euro kascht, an elo gëtt kloer, wat seng Maintenance eis an den nächste Jore kaschte wäert, nämlech nach eng Kéier méi wéi dat Duebelt. Domadder kascht dee Fliger de Steierzueler, wann et dann fäerdeg ass, insgesamt bal 700 Milliounen Euro. Mer waren a mer sinn nach ëmmer géint de Kauf vun deem Fliger a folglech si mer géint och géint dee Projet, dee säin Entretien regelt. 2005, wou dat Gesetz gestëmmt gouf, wat de Kauf erlaabt huet, ware mer mat där doten Analys net eleng. Beim Vott an der Chamber waren déi Lénk net déi eenzeg, déi dergéint waren, mee 11 Deputéierte waren dergéint. An zwee hu sech enthalen. Déi Gréng waren dergéint an hire Spriecher vun deemools, de François Bausch, huet deklaréiert, datt grad de zivile Charakter vun der europäescher Sécherheetspolitik vernoléissegt géif ginn an datt et e Projet wier, deen eleng den Interessie vun der europäescher Rüstungsindustrie géngen dierf. Mee och d'ADR war 2005 dergéint, an vläit awer am Géigesaz zu deem wat den Här Kartheiser gesot huet, mat enger Begrënnung déi héich interessant ass, an ech zitéiere gären aus dem Sitzungsbericht vun 2007, Mir gesinn, adr, prioritär d'Aufgabe vun der Verteidegungspolitik, déi mer musse maachen, an der Entwécklungshëllef. Wat och e gudden Deel vun där Politik ass, déi fir méi Sécherheet dénge soll. Wann ech d'Debaaten iwwer d'Entwécklungshëllefpolitik vun deene leschte Jore verfollegt hunn, muss ech feststellen, datt hei wierklech e Paradigmewiessel stattfonnt huet an der Ausriichtung vun der adr, a méi wéi e Paradigmewiessel, einfach eng Pirouette ëm 180 Grad. An och d'LSAP ass et eng Deputéiert ginn, déi sech beim Vott enthalen huet. Här President, Ech gesinn elo leider, datt mär als Lénk hei an der Chamber déi eenzeg sinn, déi d'Argumenter an d'Argumentatioun vun der Friddensbeweegung vun deemools a vun haut seriö huelen an och konsequenterweis géint den Entretien vum Fliger stëmmen. Dëse Projet, an dat mengen ech schéngt eis kloer, soll haut gestëmmt ginn, well d'Regierung mar an iwwermar um NATO-Sommet zu Bréissel sech gäre mat dësem Invest weist. bäi hiren atlantesche Partneren an och bäim Här Trump, dee jo gär hätt, datt mer an Europa d'Militariséierung esou pousséiere wéi an den USA. Duerfir gëtt haut de Vott geholl, datt eis Regierung, mä den NATO-Partneren dëse millioune-schwéiere Gadget presentéiere kann. Här President, um virleschten NATO-Sommet zu Wales 2014, huet dës Regierung sech verpflicht, d'Militärdepensë bis 2020 ëm iwwer 50 Prozent ze erhéijen, vun 0,4 Prozent vum PIB op 0,6 Prozent. 2014, dat war awer och déi Zäit, wou hei am Land de fënnefte Spuerpak hannerteneen decidéiert gouf, also wärenddeems d'Regierung de Leit am Land 258 Spuermesurë verschriwwen hu fir de Budget erëm an den Equiliber ze kréien, huet se zu Wales hiren Accord ginn, fir d'Militärdepensë massiv an d'Lut ze setzen. Mee mer wëssen awer och, datt dës Regierung a besonnesch hire Verteidegungsminister dës Acquisitioun zum Deel als eng Zort Aalaascht gesäit, och wann d'LSAP an hirer Majoritéit 2005 de Militärtransporter och matgestëmmt huet. D'Zukunft vun der Verteidegungspolitik an den entspriechenden héijen ëffentlechen Investitiounen a Budgete läit am. Retour économique an Return on invest, jo, déi ëmmer méi héich Militärdépensen sollen zur Diversifikatioun économique bäidroen, also zu engem wirtschaftleche Pilier vun eisem Land ginn. An dat hält och 2020 net op, well d'Regierung och duerno konstant Erhéijunge vun de Militärausgabe virgesäit. Dat kann een an de Lignes directrices noliesen. Do steet nämlech op Säit 34 a 35, Au-delà de 2020, le Gouvernement a décidé de planifier une hausse constante de l'effort de l'effort de défense. Da wéi gesot, dat alles ass nozeliesen am Wäissbuch. An dat bedeit dann och, an dat féiert och dozou, datt d'Militärdépense relativ deemnächst méi héich wäerte si wéi d'Dépense fir d'Entwécklungshëllef. Duerfir widderspriechen dës Zuelen oder dës Aussoen an dës Verbindlechkeeten awer och deem, wat Der virun enger Woch hei an der Chamber gesot hutt, datt déi zwee Prozent als Zil op kee Fall z'erreeche wier, wann Der Iech och no 2020 weider fir konstant Erhéijungen asetzt. Här President, Als Lénk si mer der Iwwerzeegung, datt et geckeg ass, bäi där internationaler Oprüstungsspiral wëlle matzemaachen, an duerfir stëmme mer konsequenterweis och géint dëse Projet. Merci. Très bien.
Domat ass déi allgemeng Diskussioun ofgeschloss an d'Wuert huet de Verdeedegungsminister, den Här Etienne Schneider.